Magtymguly, köňle kyrme. Bu bir iş wagtydyr, özüň ýitirme. Sözüm aňlan ýok diýip, ümsüm oturma. Jahan giňdir, çendan bilen-de bardyr. Salam bolsun gadyrly ildeşlerime, mähriban dostlara. Siziň islegiňize görä hepde arasy, bize görä hepde arasy bolýada biziň Ýenede garşyňyza çykmaly bolduk. Inşallah haýyrly bolsun. Goý ýöne şol basymrak bitiremsek gowuda, kän uzyn bolanda-da ýaňky agyr bolýa, çekmäge. Inşallah hemmäňiz gowy dursuňyz. Jan saglygy arzuw etýärin. Ýene-de şeýle hepdede bolup geçen wakalary birlikde bir gözden geçireris. Bir tählil ederis. Şon ýaly öz nezeriňiz bolsa aýdarsyňyz pikirleriňizi. Sözüňizi bolsa eşideris. Şeýdip dowam ederis. Hawa. Häzir bir gezek indi geljeklere, gelenlere tüýs ýürekden salam aýtýan. Sag bol, Taňry ýalkasyn. Näzirek hökmi diýip ýazypdyr dostumyz, gowy, Allaha şükür. Garaz şol programlaň işleň arasynda sygdyrjak bolýas. Salam gadyrly dostum Hekim Paklyjan. O, mundan soňrasyna derse gitmeli, başga işler bar, şoňa çenli gowalaşmaly lagym, birazaçka şol zat gowy bolýar, şol ýürekden sag edip sowamyzda. Hawa, Gapbar daýy jan, köp sag bol, salam aýtýan, hemmäňize salam aýtýan. O, käleriň adyny çekip bilmeýän bolsam, bagyşlaň. Rap hemmäňiz biziň görer gözümiz. Bolan zatlary gözden geçireýin lan näçe günden her näçe günden bolansoň biziňki habar bolup bilmeýärda habar bolanda her günde berilýär biziňki tehlilrek bolmaly bolýar Salam bolsun Muhammet şyh dostum sag boluň nasylsyn iýsin diýipdir iýýs Şükür sag boluň siz nasylsyz diýeýin türkleň aýdyşy ýaly. Ferşat dostuma salam aýtýan ýenede. Häzir bir gowy salamlaşaýyl onda. Ho salamlaşaýylyň. Türkmen ýaly oturanda soraber soraber diýilýärdi. Ýok sen soraý aý ýok sen sora onsoň başlaýardy. Ho sizde soraberiň şol ýaly. Hawa salam Ferşatjan sag bol.

Boldy, boldy. Men aýdan hemme atlara bir-de bolşy ýaly okap durmaýyn, soňra kellagyry bolmasyn size üçin. Ýöne Jumhury Islamy üçin-ä gowy günler bolup barmaýar, ýagny. Gowy haryt. Bu daşary ýurtdaky şol ýaňlamalara bakamyzda, düýnüň özünde şu Şuraýy sazman melelli halkara halkara zat gurama, Milletler Guramasy. Şonda komiteti bar şol Eýran aýallar hakynyň ýani halkara aýallar haky komitetinde agza bolmalymy bolmaly dälmi şoň gürrüňtda. Sebäbi bir tarapda ensan aýallary zenanlary öldürip ýörsüň o bir tarapdanam birleşen milletlerde Aýal haklaryny goraýan komitetde-de sen hiç bir zada gelmeýärda. Hiç bir bolmaýar, terslik bolýar. Ol aýratynam ýurt dyşynda, ýurt daşynda, ýurduň daşyndakiler biraz türkçe bilen garyşýar dilimiz. Olar dyşynda diýýär, biz daşynda diýýäs. Iki dil ýakyn bolanda-da şonuň ýaly bolýar, garyşdyrýar adam. Şonuň ýaly zada çekdiler. Köplenç eee. Köpüsi, şoňa goşulanlaryň, Eýrany garaladylar. Eýrany. Sebäbi görüp durlar, eşidip otyrlar jenaýatlary her tarapdan. Käbir ýurtlar bar indi, Russiýadyr, Çindir. Olar geldiler, goşuldylar, ýöne zat edip durmadylar da ony Iran tersine bir raý ses berip durmadylar. Ýöne şonuň goşulmaklarynyň özem şol jelese bir resmiýet berýärdi, şol üçin ol goşulmaklaram peýdasyna däl Jumhur Islamiň. Şol üçin görýäs, ýagny bu gezek dogrudanam halkara bolup baryşy, seslenmesi, ýaňlanmasy edil Iran tersine. Almanyda bilýärsi geçen hepdede ýüz müň adam üýşdi. Ýüz müň adam üýşdi Yranlylardan olaryň şu wagta çenli bir gören jemgyýeti däl. Habarlary ýokda. Onsoň şolam Alman döwletiniň üsünde gaty täsir goýdy. Öňem gürrüň etişimiz ýaly şol kamoýy, efkary umumy. Şol daşary ýurtdakiler şol täsir goýup bilseň kamoýuna afkary musny köpçiligine şolam olaň döwletlerine täsir goýýar diýipdik şony ýaly bolup dur edil amerikada da bolup dur şu wagt almanda da bolup dur almana tamamen indi aý muň aňrysy soňy görünip dur diýip ýazyp durlar almanda kän zatlar da tährimlerem edip durlar iranyňkylary Ýene bir biderek habar Jumhur Islamy üçin birinji gezek düýn Nýuzland, Nýuzlandiýa, ýa türkleň aýşýan Ýeline, Ýenilandiýa bolýar, Ýeniş, Ýenizlandiýa bolýar, şol ýaly, şol, şol Eýran ilçisini, ilçihanasyny ýapmaly, ilçini kowmaly etdi. Bu da ulakon bir gynançly habar Iran üçin. Sebäbi or başlangyç her ýurt alakanyň ilçihanasyny, ilçilerini yzyna iberse, ilçi ýany sefir dany, iberse ony ganuny bir resmiýete almaýanlygyny görkezýärda dünýäde köpelip dursa o monzewi bolýa ol. Döwlet hökmünde görülmeýä soňra. Olam bir biderek habar boldy geçen günlerde. Indi birem geçen hepdelerde şundan söz edipdik. Diktator rejimler köplenç şuny ýaly ýagdaýlarynda biraz gyssananlarynda halkyň öňünde durup bolmaýar-a, näçe öldürseler olaň öz terslerine bolýar. Dünýäde bir jenaýatçy döwlet, terrorist döwlet diýip tanalýar. Aýratynam şu wagtda internet hemme ýerde gidip oty görnüp du, o öz halkyny öldürýän adam bolup görünýär. Olam öz halkynyň sada etirazlaryny, köçä çykmalaryny, şuar bermelerini, slogan atmalaryny öldürýän ol režim gaty biderek bolup görýär dünýäde. Emma şol režim eger uruşyp öldürýämize garşysynda-da özi ýaly sylah tutýan, ýarag tutýan bar bolsa, şolary urup öldürse onda ol özüni zadyp bilýä-da, özüni bir hililik aklap bilýä. Hä, şeýle sylahly geldiler men-de öldürdim, urdum diýär-de. Şol üçin hem biz türkmenlerimize aýtýardyk, Aý, habardar boluň, habardar boluň, şol, şuar bermek bolup biler, medeni hereket bolup biler, ýöne şol sylahly zada barmaly däldir, ol dokardäkiligiň peýdasyna bolar diýýärdik-de. Edil şol dogry, ýene bir zat bar, şol döwlet eger öz halky bilen muny ýaly uruşyp bilmese, Bu näme etdi? Birinji derek kürtleň arasyna iberiberdi Niruny. Hawa, Kürdüstanda şeýle bir savaş bar, galypdyrlar diýip, milletiň zehini şo tarapa çekjek boldy. Görmez bolmady, päm alyp Eýrandan biz kürtlerle bile Kürdüstan, Eýran, Eýran, Kürdüstan diýip gygyrdylar. Soňra-da Buluçystanda näme etdi? Bir günüň özünde ýetmiş adam öldürdiler. Hemmesem pagyrlar namazdan zatdan çykyp gelýän adamlar hemmesem ýeňseden urlypdyr ha arkadan ýöräp barýan. Näme bilip etýär şo ýetmiş adam men öldürsem olar hökmän zat gelerler savaş çykar. Onsaň men savaşda öldürýän diýip şeýdip başga Iran halkynam görüň buluslar aýryljak bolýar böljek bolýar kürtler böljek diýip bolýar diýip olaram şolary dykkan çekmeli olar tärik etmeli Ol şeýdip bir hökümet nizamy etmeli, şeýdip ol aýagalmalary ýatyrmaly, siz aýakgalmalary dowam etseňiz, hä ýurdumyz bölünip barýa, o turdy, bu turdy, meselem türkmen turdy, kürt turdy, buluç turdy diýip milleti olara garşy çozdurmaly-da. Ýöne olaň o nagşasy bolmady bu gezek. Emma şol üçinem indi başga bir ýol gözläp ýörler. Heý içerden-ä bolanok, bolmasa uruş Arabystanla uruşaý diýip başladylar. Bir zat bilen uruşmaly-la şol. Uruşmaly özüni onsoň şo jeňňi halat bermeli ýurtda. Şol jeňňi halatda hem adamlary gowy tutup basyp bolýa hem öldürip bolýa jeň bahana bolýa şoň özi. Ýöne bir gezek hem Arabystana şeýle habarlar çykmaga başlady. Näçe gün bäri oň garşysynda-da Amerika oňa ultimatom berdi. Siz Arabystana ýa biziň öz dostlarymyz-ordaklarymyz degseňiz, garşyňyza bizi görersiňiz diýip, Amerika ultimatum berdi, aňyrda Ysraýyl-da bar. Indi muň yzy näme bolar bilemok, ýöne eger urşa barsa, onda Iran öz gabryny öz eli bilen gazdygy bolýar. Ýöne beýle ýurtlar, bu ýaly ýurtlar, döwletler diňe öz gabryny däl, men öz gabrym gazanma görä şoň gabryň içine hemmeler girsin diýýärda. Şu hemme zat batsyn diýýär, şu ýurduň hemmesini diýýär bir jeňe çekeýin diýýär bolanyna görä. Iň azyndan bir on, ýigrimi ýyl belki dowam ederin jeňi diýýär öz kellesinden. Şol mantygam bulaşdyraryn diýýär, şoň ýalyrak nagşalar bar. Emma muny ýaly döwletiň eline dagy eger zat düşäsa, şol kimýa silahlar bar, silahy hesteýi, nuklear silahlar diýilýär, onda bular dünýäni hem weýran etýär. Ol näme şu wagt nuklear silahlar bar-da, Fransiýada bar, Inglistanda bar, Amerika, Çin zatda, ýöne olar arasynda bir şert getiripdirler-de, şuny ulanmaly däl. Şu bäşimiziň başynda bulan zat etmeliler. Täze täze ýurtlary döretmek hem däl, döretmeli hem däl, öňkülerem ulanmaly näme şony. Eger-de bara şuny ýanak režimiň eline geçäýse näme bolar? Aý bize gidip barýas bolja boldy, paş dünýäň özünden göçürip goýberýä atom bilen. Näme işem aňsat aý şu kyýamat gelen bolmaly şu kyýamata biz özümiz kömek edeýin diýip şo durşuna göçüripdi goýberer bula belli bolmaz. Şol üçin bu niýanaklar birem nukler silahlara ýetmese gowy birem ýurdyň soňy abat bolsun bular aňsatlyk bilen gidesi gelmeýär hemme zady weýran edesi gelýär we türkmenlerimiz hem şolara häzir hiç bahana bermeli däl la bolýan zatlarda.

Soňky gezek bizi geň galdyrdy. Reisiň tarapyna etdi. Reisiň tarapyna etdi. Hawa. Reisiň tarapyna etdi. Bizde şonda näme iş bar bu adam munça zat denden sonra çep diýip görkä birden rasta agyp sag tarap o tarapa gidip öz abraýyny sorag çekýärdi. Gowy-da bolmady öz şahsyýet içinde dünýäde Gowy hereket bolmady. Ýöne şu tarapdan gowy boldy. Şol Mowlewi Abdulhamid gözi bile gördi, olardanam peýda ýokdugyny. Näme bi Islat Terepden-ä haýyr ýok. Saňa berdik öň räý. Indi munam bir synap göreýin diýdi-de. Elbetde bulary synamaga gerek ýok-a, bu öň synalan-a. Bular şu režim paýasy özi, hemmede gurnap duran şular-a. Synamaga gerekde ýok ýöne öz gözi bile gördi gowy boldy. Gaýtam öz halkyny öz juma namazyndan çykyp barýan halky urup atyp öldürdiler bigünä ynsallary. Olam ýeňsesinden. Näme boldy? Ýagny, bu-da oň netijesi boldy-da. Diýmek, beterden beteri bar, gördi. Şol üçin Mowlewi Abdulhamid şu wagt olary zat edip oty, dogrudanam Kameneýini de tankyt etdi. Kameneýini. Tagsir sende diýdi-de, Telwihi. Sen mes'ul diýdi. Ondan soň-da tähditler boldy, ýöne halk oň yzynda durýar. Ine biziň türkmenlerimiň arasynda şeýle bir ahunymyz bolmady hiç wagtda-da. Aý mundan soňra-da bolmaz, bolup hem durmasyn, aý şu wagta çenli bolman bolsa, mundan soňra geregi-de ýok şoň. Sebäbi indi ahun döwri, indi halk diňlemez. Ýöne şol öňden Mowlewi Abdulhamid bolmak bir günde bolunýan zat däl-ä, o bir ömür zähmet çekýär, özüni ynandyrýar, ynamly geçýär halkyň. Hakykaty wagtynda aýdýar, erbekleri aýdýar. Şu şekilde Biziň öni öz adamlamyzdan ýok ýöne biziň gowy tarapy öz juwanlarymyz gowy ýaş ýigitlerimiz gowy düşümli wagtynda öz hereket etjegini bilýän adamlar gowy nirularymyz bar we wagtyndada gerek hereketi ederler şu wagtyň özündede biziň türkmenlerimiz ýatanok ýöne öýtýän hepdelere görä kän zat bolupdyr näme ýazýaňyza adamaýama Ebe hora tomogula gidapdyr. Eý menä düşünmedim. He. Hawa. Indi geçen günlerde Akgalada şol zadyň bener bolarmy? Näme şol taplosynda Kasym Suleýmanyň otladylar. Kümmetde oň heýkelini okladylar. Birki gün öňem zady gördük şol bir paýga besicmi zal içine koktel molotow atylypdyr. Näçeler juwan eçerde ýaty ýenede. Şu şekilde görýäs kümmetde-de hereketler başlapdyr. dowam etýär. Türkmenleň arasynda-da, parslaň arasynda-da şeýle görýäs. Şu ýagdaýda indi biz gelejekde näme etjegimizi biz öňem aýdyp geçdik dany, sorag bolýar. Göräýli, mutassyfana türkmen derine hiç rähberi syýasy-da, şeýliba-da heýf gedarýan, saýgyn. Ýok, rähber syýasy bolmaga bir şert ýok-da. Türkmen pahyr bile üýşmäge bir Serhengi ibraz etjek bolanda hemişe kontrolla üstünden abanyp durlar. Rehber syýasy boljak bolsa ol aňyrdan gelmeli, köki bolmaly halkyň arasynda. Ýa bir güýçli dini lider bolmaly, ýa-da bir jeňe girmäni şo şeraýatda syýasy faaliýet edip bilýän adam bolmaly. Biziňkiler näme bir savaşdylar-da, soňra çaşdylar-da. Ondan soň türkmene bir syýasy hereket etmäge ýol bermediler. Sen bir adam şu syýasy liderimiz diýip getir, häzir başlamaka özleri bir şekilli ony ýatyrýar. Onda nähili döremeli? Daşary ýurtdakylar pasiw boldy. Ýöne türkmende şeýle bir gylyk bardyr, o geçen şaň döwründe-de şonuň ýaly boldy. Türkmenler oturyp bir medeni herekete, bir guramalaşmaýa öwrenişmedik-de. Ýöne türkmenler aýaga galjak wagtynda eýýäm bir-birini tapýandyr. Eýýäm taparlar bir-birini. Ýöne indiki hereketlerde şol geçen zatlary, ýalňyşlary etmeli däl-de, taryhy ýalňyşlary etmeli däl. Bu gezek şoly hemişelik dowam etjek. Ýuwaş, ýuwaş. Lakpyşdy gitmeli-la. Onsoň oňa näme ediljek, näme ediljekkä şol şertlere görä nezer berler, karar berler. Öň biz aýtdyk näme etjek, nä her gezekde şony gaýtalap durasym-da gelmeýär. Hawa, sag boluň gadyrlan dostlarym Ekimjan, Pykalin, Türkmenbilim, Dagygan, Ýekebary Färhen Küçegimarow, Syýasy Galamdartmykonant. Dogry-da, şolar biziň medeni hereketlerimizi syýasy hasaplaýarlar. Näme üçin hasaplaýarlar? Sebäbi olaň syýasynda, biziň syýasatynda biziň medeniýetimizi aradan çykarmak bar. Şony syýasy etýän biz däl-ha. Olaň öz syýasatynda şo bolansoň, biziň etýän, çekýän zähmetlerimizi türkmen medeniýeti üçin şol öz öňlerine bir böwet görýärler, Şonuň ýykyp aýyraslary gelýär. Şol üçin syýasy bolýar. Eger olaň niýetleri dogry bolsa, syýasaty öz ýerinde goýýan bolsa, dogry syýasat ýöretse, seňem medeniýetiňe, diliňe her zat, hemme zadyňa hak berýän bolsa, onda syýasy görmezdiler. Şol stratejileri. Ee-ä-äs her sene her iki besijiýdi. Ýok babajan indi besij mesij galmada. Bir dosumyz ýazypdyr er üç adamdan biri besiji diýipdir gaty uzak diýipdirda. Ýok on ýaly uzak däl. Eger uzak bolsady elbetde hemme zat bir günde bolmaýar. Şu wagt mundan öň türkmenler näme Gasym Süleýmanyň zadyny otlaýadymy? Heýkelini ýakýadymy? Köpdülmezti atýadymy? Zyndana girýadymy? Ýokda bular öten ýyl. Görýäňä şu bir aýyň içinde bolan zatlar şular. Diýmek, barýa, öňe barýa. Pelle-pelle barýa. Şol üçin bir günde hemme zat bolmaýa-da. Men birde ýaş nesil, indi biziňkiler bir wagtda ynglap bolanda biziň ýaşymyzdakiler-de elliň töweregi ýa üsti

Ýöne biziň ulakon etmeli işimiz türkmeniň aýdyşy ýaly, ýaşlar arasynda garrylar gerek diýýädä, şolar dogry hedaýat etmeli, tejribämizi şolaň zadynda goýmaly. Gelejek üçin bernama diýip biraz gelejekden-de kän gürrüň etdik, ýaňy dostlaň biri sorapdyrda. Men ýaňy geçen zatda hepdede biraz şa zatlardan gürrüň berdim. Şu mujahidiň halk bardy, olaň ýany nähili pikir etýärler, nähili düşünişinden. Onsoň Ryza Pählewiňkiler bardy, ondan gürrüň berdim. Ryza Pählewiňkiler. Birem bir şuraý-gözardan söz etdim-de.

Şeýle zehniýet bar. Asyl bar a bu. Birinji diňe türkmen pahyry sen haçan watan watandaş hasap etdiň ony soramazlar. Ikinjiden her kim şu ýurda peýdaly bolsa, demokratik şert döretse, bütin halyklar şonda öz hakyna gowşup bilýän bolsa, meýhemperest şol. Meýhemperes diýip diňe bir kowumy ýokaryk getirip, başgalaryň kellesine urmak, hemmeleri parslaşdyrmak, hemmesini diňe kuraşdan söz etmek, seň taryhyň ýok diýmek bolar däl-a. Türkmeniň taryhy ýok. Türküň taryhy ýok, arabyň taryhy ýok. A-a baryp tapýarlar kuraşy iki müň bäş ýüz ýyl öň. Bärde adamyň ýokmy-aý seň? Şondan başga adamyň ýokmy? Oň özem ýalanyň üstüne ýalan döredilen-ha. Bir Sasany bar ondan bärde, şol. Aý, onam görýärler, haýyrsyz çykýarlar, araplar ýok edip goýberýär, aý, mundan-a peýda ýok. Üçünjem bir Pählebi bar-da. Pählebinem alyp kowup goýberdi diýýä. Özümiz Pählebi, özümizi öwüp bolmaýar, onam git diýýä iki müň bäş ýüz ýyl öň. Hany başga taryh kim? Kim bar Eýranda? Gaznaýylar bar ösdüripdirler, seljuk türkmenlerimiz bar. Nadir şa näçe hy zat edipdir ýa hyzmat edipdir ýa. Seň Agamämmet han Gajaryň özi ýurduňy ösdüripdir seň şo wagtda. Olar ulaltmaly ha, sen meýhemperes boljak bolsaň hökman şol pars bolmaly-la şu. Muňa meýhemperesi diýilmeýär. Muňa şownizm diýilýär, şownizm. Nejat gelaý. Ýöne kel oglanlaň kellesini şeýle bir ýuwýarlar. Şol ynanýarlar, ýagny parslaşanam bilmän galýar. Parslar-da doganlarymyz, olar bilenem birje ýaşamaly biz. Ýöne özüň bolup ýaşamaly-da. Öz geçmişiňi, taryhyňy bilmeli. Zatdan söz etdim, meselä, federalizm. Federalizm diýende tejriýe däl-a ol. Köp ýurtlar öňe giden ýurtlar. Her kim öz hakyny özi tutýany aýlasyn öz mantyga'syny we bilelikdede döwletimizi gurýas bilelikdede hökümet etýäs hiç kimde narazy bolmaýa her kimde öz halky meýheni söýýä meýhen peresti bolýa şol. Emma, bir topar hökümete geçse, bir toparam oňa garşy bolup dursa, zulum astynda bu meýhemperestlik bolmaýagy üçin duşmanlyk bolýar-a ol. Hä, şoňa biraz şony bilmek üçin näme, dünýäden habaryň bolmaly-da. Dünýädäki modellerden habaryň bolmaly. Bu jumhury yslamyda gelen entek hemme zat, entek bir hereket etjek bolamyzda eýýäm täjiýe telep diýipdirler. Eýýäm meselem näbileýin nä ZTWTen diýipdir bir jasus diýipdirler şu özümizem ynanypdyrys şoňa. Dünýäde beýle däl. Ryza şaň eden hyýanatlary türkmenlere bara. Ryza şadan başlaýar abi. Aý şu Pählewiň şaň döwri gowy zat diýip ony aýtýarlar biz däla. Türkmenler näme üçin aýagaldy kyrk ýyl öň. Birinji zatlar biziň nebs Pehlewi döwründe biziň ferhengimiz dilimiz bermediler ýerlerimiz elden ala elden giden ýerleri gaýtaryp almak gerek şu arşydy türkmenleň elden giden ýerleri gaýtaryp almak gerek. Türkmence şuar berilýärdi. Kim aldy şol ýerleri? Ryza şa aldy, ogly aldy, Şapur aldy we başga paýlaşdylar. Zabyldyny getiren kim-a? Ryza şa bile başlady. Pehlewi Mämmetryza-da dowam etdi. Habarlary ýok meýhemperesti diýýäler oňa. Şum meýhemperestiňiz? Biraz öz taryhyňyzy öwreniň, halkyňyzy öwreniň. Ýöne bir zadam diýeýin. Öňem aýdyp gelýän. Syýasat iň dogry zamanda dogry karar bermekdir. Men Ryza Pählewi bulara degýänim, olara şu wagt garşy durmak manasynda däl. Biziň öňümizde näçe alternatiw bar. Şolaň arasyndan gowragyny seçeýilýär. Şuraý Gozar bar, o ýene biri bar, bir at çekip durmaýyn. Ýöne her haýsynyňam zadyny aýtmalla hususyýatyny, geçmişini, bu gününi saýlap bilmek üçin. Ýok, bir döwür boldy, bir döwür boldy, diýeýlin bütin halk alypdyr, gelipdir, pählewiňki alypdyr ýa o biri alypdyr. O suratda gelip goluň üstüne öňüne guruşjak däl-a biziňki bolmady diýip. Eger guruşsak ýene biziň ýadymyza boljag-a. Şol üçin biz bular uruşmak öňde durmak üçin däl, tanaýylýas, mahiýetlerini bileýliň, ýöne ertesi gün Iran halky bütin halky bir ýere karar berýämiz biz şoňa goşulmaly. Sebäbi köpçülik nirde bolsa biz şo ýerde bolmaly. Köpçülik bir tarapa gitse biz ters tarapa gitsek ýene öňki günümiz ýene biz az bolup galýas ýene urulýas ýene de serkup ýene de näçe ýyllap yza gitmeli. Ol ýagdaýda Pählewisi bolsun, Mujahydy bolsun, Şuraýygüzary bolsun, ýene biri bolsun, biz oň bilen savaşymyz ýok, savaşymyz ýok. Ýöne edil şu wagtyň özünde eger birini tablyk etjek bolsaňyz, biljek bolsaňyz, Pählewiler şeýtdiler. Mujahytlerde ony ýalyrak bilýäňiz geçen zat. Şuraýy güzar näme üçin aýtdym içinde parsam bar türkde bar kürtde bar hemme gowumlar üýşüp bir şu federalizme ynanýarlar olaram näçe güýji olar Allah bilýär etdi wagtda ony şu wagt edil şoňa ýaplanaýyl ýykylaýyl diýen zadam ýok Ýöne bileýin-la, bileýliň, onsoň wagtynda türkmen sähramyz üçin haýsy gowy, haýsy güýçli bolsa şo gowy, bagyşlaň. Ýa birinjiden-ä haýsy hakykat bolsa şo gowy. Şu wagt hakykaty gözlemeli wagt şu wagt. Bir wagt geldi, hakykat diýdik, bolmady-da, eý nätjek. Oturyp uruş. Şo güýçli bilen urşup-da bolmaýar-da, ursaň öňki gün. Ha, onda şo syýasat bilen garaz bir ýollar tapmaly oňuşmaga, hakyny almaga, şony aýtjak bolýan. Bilmeýän oglan bu tählilleri bilmeýär. O-ow, sen meýhemperest dämişdiň zada diýdi. O, sen ony täbi, muny ýaly däl. Men hiç birini täblik etmeýän. Hemmesini açyklajak ki, halkymyz dogry karar berip bilsin, Maksatjy. Mawy hatyr dowlaty adel mi jangin depdir. Elbetde dogry. Soňuna çeli gitmeli. Şu halykda muňa munça zähmet çekip. Bu çar ýüz ýylda näçe yňlapdy ýykylyp. Bunça adam ölüpdir. Adyl döwlet gelmejek bolsa onda hiç bolar agy. Umumy suratda diýjek bolýanda. Indi bu wagt türkleň özi Iranyň ýarysy türk. Kürt bar, arap bar, buluç bar. Indi öňki ýaly al, gel otur diýilýän döwür galdy. Indi her kim üýşüp, öz hakyny soramaly. Eger kowumyýetler hakyny bermejek bolsalar-da, bu gezek el-ele, bilelikde hereket etmeli. Ol hereket şol döwre görä nämedigi belli bolar. Türkleriň özi aýaga galsa näme ýüzde ellisi o işgaýtda. Türklerem şol Ryza Pählini söýenoklar. Pählebiler. Ýöne Ryza Pählebi-de degip durmaýly, oň özem aýtýa, maňa zat gerekdä diýip dur-da. Emma syýasatda bilip bolmaz töweregindäkiler bilen. Bu gün gerekdä diýer-de, ertesi gün näme bolar, ony Alla biler. Ýöne öňküler däli dä, indi halk internet dünýä ýaýrap otyr. Halklar birle temassa, bir wagtda türkmen galanda Azerbaýjandan gelip kellesine urýardy. Indi bolsa Azerbaýjanyz türkmenden beter döwri üýtgedi. Şol üçin hemme zadam bu wagt aýdyp bolmaýar-da, öz wagtyna görä karar bermek, adalatly döwlet bolsun, hemme kowumyýetler şonda öz haklaryna gowuşsun. Şol halka gowuşma modelleri barda bolsa biz demokratik ederis ederis diýilýärda meselem islah talepler ykdydary gelsek türkmene de bereris zada bereris söz berilýär intihabatda soňra hemmesi ýatdan çykýarda edil şony ýaly meselem ynlap doly domkratik bolar bolar diýilýär. Soňra ýatdan çykýa. Şol üçin modelleri bermeli la, haýsy modeller üsüni işläp bilýäs. Tarifçada bolmaly onsoň şoňa görä-de halk hakyny soramaly. Nähili ýokuljak-da bolsa, eýaleti boljakmy ýa-da başga şekilde boljakmy? Ýöne şu hökmän belli bolmaly, ýogsam süýji söz bilen hiç zat. O federalizada gererse bir gezek açyklap bersin. Ýagny şeýle gysgara aýtsam. Ulgam bir zatda-da, meselem, şu wagt arakda görýäňiz, arakda. Bir nemunasy arakda-da. Meselem, kürtlerden şol reýs jumhur kürtlerden tikilýär. Onsoň araplardan, şii araplardan näme edilýär? Nuhas wezir tikilýär olardan. Ýene-de şol sunny araplardan-da reýs mejlis şolar tikilýär. Hemmesiniň o şareketi bolýar. Oňam kürtler öz mantagasyny özleri aýlaýar. Dilini okudýarlar. Arapça-da okalýar, öz dilleri-de okudylýar. Oňam o taýdan nebit çykýarmy? Menaby bar-da ykdysady. Olar paýlaşylýar. Ýokarda gidip, ýokardan zat bolýar, ýa-da ýaýradylýar ýurt içine. Özüne göre zatlary barda, ýagny şony bölüp aýyrmak däl-de. Mantygy, mantygy o hem hemmesi razy bolýar. Ýöne üýşüp soňra şol ýokardan şony bir edara etýärler, dolandyrýarlar şo taýyny. Ýagny başga-başga bir bölüp geçmek däl, bir model şoň özi. Şony ýaly bir tärik edip geleňde, ertesi gün hawa seň paýyň berjek-berjek diýip soň unudyp bilýär-de, amma muny ýaly model bolanda unudyp bilenok şony. Hä, biziň sistemmiz şu diýip öňüne durýa-da, şu sistem durýa öňünde. Şony aýtjak boýun. Hawa, bir dostumyz Dustan Mubareze mejazy nä bar şeýme aýdypdyr-da, türkmen Mubarizimiz aýdypdyr, dostlar, diňe sitelerde, sanal dünýäde göreşçi bolmaýlyň, hakyky dünýämizde-de bolaýlyň diýipdir. Hawa, şu wagtdan taýýarlanalyň, bir-birimizi tanaýlyň diýipdir. Dogrudyr, şeýdip hem tanyşyp barýas özümiz-de. Näme öň biz hemmämiz tanyşýadykmy bir-birimiz bilen? Şu bir kanaldyr özi, şunuň ýaly kanallar köpeliberse, bir-birimizi tanarys.

Wezipe ýöne iň ýokarda Iran döwletiň içinde her gaýsy şol bolmaly hemde şo şekilde. Biri ýazypdyr injeň ses sal beraý aýandy Turkmen Turkmen sehra has. Ses jenge ses sal beraý aýandy Turkmen sehrasy. Ýöne Türkmensährada oňa ýüz ýyl Türkmensähra üçin bir göreş bolar şuň özi diýipdir-da, sowaş şu mesele. Indi buny bolsa-da bile diňe türkmen diýip gitmeli däl-de, ony hemmesi el-ele bolmaly. Azerbaýjan türkleri, kürtler, arap, buluç, parslaň özem kabul etýär-ä muny. Parslaryň özem şu daşary ýurtda ýaşap görüpdirler, ösen ýurtlarda şuny ýaly bolsa ýurda gaýtam peýdaly bolýanlygynam görüpdirler, özlerem köp adam syýasylar şony kabul etýär, men şol üçin şu şuraýy gözarda zatda şular kabul edemsen agzaýan. Hawa, bir gezek şol Resen Ryza Pehlewi şolaňkyda federalizmni agzady, diňe kürtler üçin agzadylar, öz neslimizden diýdiler kürtler. Başlar üçin agzamadylar ýeri. Türkmeni-da bir gezek şu pählewiňkiler gürrüň berip durdy. Türkmene araba ýok diýdi federalizm. Içinden biri. Näme üçin? Ikisi-de mahacyr diýdi. Ragyýet-a, şony özüm eşitdim, jogap-da beresim geldi, tapmadym şondan soňra. Näçe ýerde gürrüň-de berdi. Türkmen we arap savaşyp girdi. E kellesi taryhy bilen oga Azerbaýjan diýip duruň özi türkmen a. Aňyrdy. Ak goýul türkmen ma şu taýda gurlupdyr. Seljuklyň dewamy. O türk bolanda başga halkmy türkmen başga halkmyka diýä. Türkmen gelipdir Muhajym. Şol üçin bolma, arap gelipdir ol üçin bolmaly däl. Şon ýaly pikirleri bar bulaň. Yzarlap dursaňyz. Behaý ýanakaý Iran päns tiki hahat şot dipdirda. Iran bäşe bölüner dipdir. Aý bölünmesin ýylla. Ony ýaly bolmasyn inşallah şon ýaly bir munazzam bir döwlet bol zat demokratik bolsun halklar öz zatlaryna haklaryna gowuşsynlar. Biz bölünmegini arzuw edip durmaýas.

Rewolýusiýa, yngylaby düşünmeli diýipdir, dogrudyr. El ele, ýa-da indi gürrüň berip durkaň geljekde näme etdi ýene soraýarlar-da, şol üçin açyklamaly bolýar. Kitap okymaly diýipdir türkmen mübariz. Çe Gwaranyň kitabyny Ahmet Mesut onuň tejribesinden peýdalanmaly diýipdir. Ýene. Ruzany Watan dýru safy awwalla nakşi tazziýro bakyn, Ruzany näme Watan gazetesi bölümden Eýrandan söz etdi diýä, ol näme şol hökümetiň işine ýaraýa, gorkuzmaly halky, milleti gorkuzmaly şonuň üçin ýatyň öýde diýmeli, ýatyň Eýran bölünjek bolýa diýip o tarapdan şu yngylaby ýatyrmaly bolýa hemmesi nagşalar zatlar. Hawa, bu-da ýene gysga bolsun diýip, muňam aman zat bolup oty. Han gören oglanlaň biri kamera iberipdir, meň habarymam ýok. Bir göreýin, geljek bar. Şähram! Indi bir azajyk gysgarak bolsa alyl-la, Şähram ýöne başga zatlardan gürrüň bermä gör. Bassym göreýin gelýämi Şähram. Hawa. Hoş. Salam. Usta gowmy? Gowy Allaha şükür. Özüň gowmy? Allah bar Elhamdulillah ussat. Şu mesele barada gürrüň ber ha, dünýäň başga ýerine alyp gitme bizi, bolýamy? Ýok, ýok. Dünýäň baý, şuň özi bize ýeter şu mat. Hemme zat iýmit, ýatma, turma, iýmit, içmämiz şu boldy walla. Hawa, aýt pikiriňi aýt, gysgarak da bol, aýt zady, diňleýäs seni. Tüweleme heý göre bir beraberlik, birlik bar-da, Mejazide-de, Iranyň içinde-de, Ýöne Türkmensähra beter sessiz. Adam walla kalby gyrylýa ussat. Baki bir üç däne şu wagt meň videolarym milliony izlenip dur. Ýani bir däne videom sagat 1 million 600 tyklanmasy bar. Iki däne Türkmensähradan video goýdum. Her gaýsy 350 müň 400 müň. Beter gowurýarlar türkmenleri. Äsdin şu video goýdum sozýarlar dost türkmenleri.

Saýtlardan haýbarlar okaýarda. Laptopdan girýäň ele sen? Hawa, men sarytlary yzarlaýan, telewizion görýän, inte Iran internet şe başga kanallary. Telewiziony köpräk saklaýan. Ussat şeýle bir şeý bar, Azerbaýjany Şomali Ilham Aliýew çykdy Güneý Azerbaýjandan hemaýat etdi. Biziňde diýdi otada otuz bäş million soýdaşymyz bar diýdi, biz olaň diýdi hakkyndan Hukugyndan, hemme zadyndan defa etjek diýdi. Şu wagt Azerbaýjanyň hemme ýerinde Ilham Aliýewiň äkit beren posterlerini pagş edip otyrlar. Şol Iran hem birinji Garabagda, hem ikinjide gatlamda, zatda, hemme zatda Ermenistana kömek etdi. Silah zat berdi. Olar özüň bilýäň. Olar-da aýtdy, hemmesi bilýär. Iran tejribe boljak ussat.

Bir Azerbaýjany urjak, bir Erebistany urjak, bir Türkiýäni urjak, bir ony urjak, bir Ysraýyly urjak diýen akylly. Näme diýip, bular külli ýahudylar bilen el altyndan bile işleýärler. Tamam çykabermýäne dökülýän ganla

Mämur Bolýar Şähramjan indi häzir bolarynda men ýene bir ýer garaşyp dur. Bolýam. Tamam. Ýüdüňde öte agyr bolup barýar. Köp sag bol. Indi sen getirmek aňsat çykarmak aňsat däldir ýöne hä bolýar. Hawa indi dünýä näme bolar näme bolmaz ony göreris ilerde. Biz häzir en azyndan öz maksadymyz ile gideýli. Biz häzir şu tezýäň yzynda däl bölmäň yzynda däl. Biz şol Eýranyň içinde eger haklar berlip dursa, türkmenem öz mantagasy bolsa, şondan gowy zat ýok bize. Hany görýin ikinji bir dostumyz ýene bir wideo iberem bar, onam alyň. Garaşýarys ikinji dostumyza.

Daşardan oturyp sen dessur bermäň, rahkar bermäň işdiba, ege başarsaň gel orta, Kummediň ortasyna gel, Marywa gel, Kelala gel, nirä gelseň gel ondan diý. O şaraýatdaki oturypdyryň geplemede. Ondan hem bir topar dogan. Ha. Size o ussat men suwa tabagyny bişirem size diýemok-a. Ýok, ol gürrüň ederis, başga gürrüň ederis. Ondan ýaňky doganda men etekde komment ýazyp otyrdym federala. Men diýdim agam sen hedde her surat hem bolsa federal gelmeli bolýar. Iran baýat federalist bolmaly bolýar. Eee bir toýda geplele engar ki wagan biz tejriýe talap wagan aşyk enki tejriýe edeli öcür zat ýok ki. Bizde watanymyz gowy bolsun. Emma ene bu şaraýatda baýat federal bolaýmaly. Ondan da talap gelip bizi meni zirosy ala kitjek bolýar meniki.

Köp sag bol. Başlangyny wagtyňda bardym. Indi gelşiň ýaly özüň ýoluň tapawor şu men biraz kän çykaryp bilemokda. Çaş, bolýa. Gaýrat et. Taňar ýalkasyn. Bolýa gaýrat. Sag Siz diňe şol daşary ýurtda oturyp zat ony biz däl a hemme daşary ýurtda telewizion açylýa gürrüň berilýa hemmesem aýdyp otyrda onsoň her kimi duýgusyny aýtmaga haky bar da iň azyndan o da öz Ýurt öz ýurdy. Daşary çykýallaram ma zyndanda ýatallaram ma. Belki baryp ýatallaň birem şo boljakdyr ýa boljak däldir. Garaz ony ýaly aýtmaýynla. Daşary ýurtdaky-de öz arzuwsyny dile getirip bilýä. Sebäbi öz ýurdy watany soňunda-da. Bu bir hökmändir sen çyk manysynda däl-de, bir umumy arzuwlar, islekler, bolmaly zatlar aýdylýar-da, bolmaly zatlar. Keşki bolsady diýilýär şo manyda. Ikinjem şol federalizm dogrudyr şol indi şol iň zat-da şol, bölmejek bolsaň, halklary razy edip saklajak bolsaň, ýol şol. Ýol şol, ol tejribe telebi däl. Ol almanda-da bar bir şekili, Russiýada-a bir şekli, Kanada-da bir şekli, başga ýurtlarda-da bar, Danmarkda bar. Hemmesem bile ýaşap ýörler. Näme bir millet bir zatdan razy bolandan soňra ony bölmäge gerek ýok, bölek-bölek bolsa ol köllem pogurt çykaryşýar o görüň. O sowaşlar çykýar, ganlar dökülýär. Onsoň biri-biriňe mätäç bolýaň. Indi ýazyk o gürrüňlere-de girişip durmaýyn-la. O arkanly daýakda Haý, hawa-da. Tebriz dostlarymyz ýetipdir, sag bolsunlar, sag bolsunlar. Ýaşasyn Azerbaýjan diýeýlim olara-da. Bolýar, sag boluň, gahryman milletimiz, mähriban dostlarymyz. bütin Iran türkleri, bütin Iran kowumlary, fars diýmän, arap diýmän, kürt diýmän, türkmen diýmän hemmesi bir ýurda her kim öz hakyna gowuşyp ýaşasa, biziň arzuwymyz şol. Bolýar, waleýkim salam, tiraž wagt gelipdir. Men hoşlaşmaly wagtym boldy ýöne. Siz indi gürrüňleri özüňiz diňläp bilersiňiz. Azlaza. Türkmen Mubarak sen hemme zady bärde ýazyp milleti biraz gorkuzama ýöne. Beter Mubarak bolup görünýäň da. Hawa. Bolýar onda sizi Allah tabşyrýaryn. Ýöne şol Türkmen Mubaragyň bir aýt diýen sözi bar. Da şonam aýdyp geçeýin. Şu wagt şeýle bir jebhasygan döretjek bolýarlar. Bir diýýär, galýan çekip oturan bolan Sfeksçiler diýýär, şo dini yngylyap etjek boldy diýip aýdýarlar diýýär. Onam goşaýyn. Guruh teşkil bediň kemýazyýat, inşalla oňada barar hemmedat. Düzeler inşalla. Bolýa, Allah tabşyrýar. Saglykda görüşeýliň. Indi hepdede iki gezek boldy. Dewam ederis. Ýöne Hemme iki ýyl soňraky gürrüňlerde adam şu wagtdan çort kesip bilmeýär-de, şol adym, adym gitmeli. Zu treftin diýýäň-le, ol-a beter uzyn bolanda bütin halk görüp bilenok. Gysgaja wideolary köpräk görýärler. Bu tarapynam düşüneýliň. Elbetde biziň şu durşumyzda bir sagat bolupdyr ýöne basanda gitmeýän inşallah ýekşenbe gün. Seň aýtýan zatlaň oturyp çaý içip gürleşmeli bolýa iki üç sagat Hytaýynyň gürrüň däl. Bolýa dosum hoş onda ötürbereýin ýene biri gelen ýaly. Armany alaýlymy gysgaja bolsun Arman soňra biz Hawa. Armany alaýly. Goja Tebriz ýaşasyn diýipdir Nowruzy dostumyz. Salam aýdypdyr HJ sag bol Taňyrýalkasyn saňada salam bolsun. Gelmedimi? Hany ýene bir gezek aljak bolaýyn. Arman näme diýýär göreýin.

Kepleňizi diňlämde federaldan gürrüň etdiňiz. Men diýen ki, Yragyň jografiýasy o form däl ki, meselem, federal bolsun. Meselem, jografiýasyny baksak, bir ýer gury, bir ýeri şunuň gowa tabiaty bar, zady bar. Meniň nezerimde, indi bilmeýän, basym elan biz zat berip otyk. Meselem, Esara nezer etýek, ýöne.

Sen şony ýaly düşündiňmi? Gugur ýer tat ýaşyna gitmeli-de, ol her kim gidip bilýär. Bilýän, öz bernamyny ýetirip bilmeli-de. Ýöne o huddy dessigi kim milletiň Eýrana, hatda-hatda öz türkmenlerimiziň arasynda-da elan bäs-jedel az däl ki. O bar, her ýerde bar. Ýöne muttehet bolmak Beter gyn. Hop elan ýöne Iranda görüp otyr. O täet bolup dur le millet. Wagan me fekir etmedim men çyn zat ýeti fakt düşün. Hop ýöne bolan zat. We bir de gowy zat şu umyt umyt bar bolýa milletde umyt bar hakda umyt bar bolýa eger bi sahneleri türkmen doganlarymyz görüp

gowy zat, ýani wagan fäheng sazy edip otyryk biz. Ýöne kän zomla boldy bize, türkmen milletine, ony bilýek. Kän zomla boldy. Ýöne meniň nazaryma biz hany hanyze biz umytwar bolmaly. Ýani bu mowjygy gelen gelipdir.

Salamat bol ýenede. Şol telewizion bernamasy bolmansaň agyr bolýar dabi basymrak gysgaltýan. Çykyp bilýäňosoň özüň çyka. Tamam tamam boldy. Özüň çyka. Hawa şol birje noktany aýdaýyn şeýle diýeýin. Bir bernamamyzy federalizmiň özi näme şony gürrüň edeýin. Bolýamy? Indi öňümizdäki bu bernama bolar ýa o biri ýöne sizden haýyşym birnäçe makala okyň. Bar tahkyk ediň. Soňra gürrüň edemizi birazajyk zat bolsun-a, ilmiräk bolsun, her kim bir tählili bolsun. E, demokratik bolsun zat diýýän ol zat däl-a, ol demokratiýiň içinde bolýan zat-da. Şol demokrasiýiň ýerine ýetirilmesi üçin berilýän bir model ol. Näme diňe demokratiýa bolan sözde aýdyp gitmek bilen ony bir formula salmak bir bolmaýada. Meselem intihabatda şu wagt agzybir millet diýilýada. Öz hemişe uruşda agzybir bolunýara. Intihabatda-da bolunýa. Dawa haçan çykýa ol ganymet paýlaşylanda. Intihabatdan soň görýäňiz unudylýar. Savaşdan soňra unudylýar. Belki bir janbazlar udulýar zatlar unudylýar bir näçe adam alýar. Şol üçin bu gün agzybirlik elbetde gerek. Ýöne bu günki agzybirlik ertide agzybirlik geljek manysynda däl. Ertisi ýeňişe ýetende unudylýar onsoň şoňa bir gowy formullar gerekda. Ýeri edil başga ýollarda bolup biler onsoň Oň seň öz jografiýaňa görä, zadyňa görä kemçilikler oň düzeltilýä. Her kim öz ýurduna görä belli etýä. Dmokratiýa şu wagt federalizm diýýäsda bir topar böljek diýip durda indi şoňa görä gowum kamlaýan ýöne ýenede aýdyşym ýaly bir bernama şu hakda gürrüň edeýliň her tim öz nezerin aýtsyn. Hoo bolýar onda köp sag boluň indi men Hoşlaşýaryn sizden, ýarym sagat bolar diýip geldim welin, bir buçuk, bir sagat ýarym nag bolup barypdyr ula. Bolýar dostlar, sag boluň hemmäňiz gatnaşan üçin, häzir hoşlaşýarys.